Aƒenɔ nye, kple nya nyuie yi ke mísea be Aƒetɔ ve nu mí meku oa, ɖeka ɖe edzi be etɔ, etɔtrɔ ga gbɔ. Nyateƒee, ne eve nu mí eva gbɔa, ƒe sia atrɔ ava aƒea me. Ee, Aƒenɔ nye.

Eƒemea, ale kɔƒe la me kɔkɔ le fifia. Mele sese le nye ƒe lãme be teƒe ɖe sia ɖe wɔ abi. Vɔ gake ɖɔkta na menya be mele nyuie. Hmm. Eyi ke ɖe dzi gblɔ nya ɖa ba, ŋmeka ɖe dzi gbã o ɖo.

Nu si hiã, ɖɔkta na menya be nyemagate ɖo ŋku nuwo dzi o. Vɔ gake be maŋlɔ be be meɖe srɔ̃ ya, megagblɔ nya ma. Ɖeka gbe meɖe srɔ̃ hafi va dze afɔku. Le agbalẽa dzia, eɖe srɔ̃. Eye eƒe ŋu ke ye ne dzafɔkua. Awa gbanyama. Mekɔ awu yeye ɖe ƒe be ne nado ɖe ne miakɔ tsoe. Dɔkta ma ƒe be nea.

Xɔsea ya. Xɔsea la, mekpe yi tsia. Kura ha, meɖo ŋku dzi kura ha koŋ o. Nu si hiã ɖe gblɔna le kɔdzi be meɖe srɔ̃.

Wòe nye magblɔe na ame ɖeke o. Nye megblɔe na wò. Kaka magblɔe ne nusi hiã yi ke nye xɔlɔ̃nye kekeake. Nu kae dzɔ nenema? Be menye menye nyateƒe o nye be mete ŋu ŋku nya yia ke me vɔvɔ̃. Nye ŋutɔ kura mele vɔvɔ̃m o.

Ke nu ka ta kafi wòdo ɖo abe srɔ̃nye nene ya ƒo do godoa? Xɔse. Edze be nàvɔ̃. Ŋdia ye kpovitɔwo yɔ be ame aɖe kpɔe wòxɔ abi ɖe abɔ kple eƒe ta hele agbe. Ɖekoe eƒe alifu ɖeka nya ye wòxɔ abi vi aɖe hã ɖe tame. Atsu tsɛ. Woa me ku ele agbe. Ele agbe. Edo goe ŋdi hafi kpovitɔ yɔ be ame aɖe kpɔe wòle agbe wòxɔ abi vi aɖe ɖe ta. Xɔse etɔtɔ.

Eƒe ta lɔm vevie, gake ɖeko mexɔ abi fu o, gake mexɔ abi ɖe ta ɖo o. Ale yi ke nyɔnuvi ma kɔ wɔm afia eyi ke wòkpɔ eƒe nunyaa, eɖe fu. Ale yi ke mekɔ ŋku nɛ mese egɔme. Vɔ meɖe lɔlɔ̃ va fia esrɔ̃, megbugbɔ nu hã nɛ. Ɖe èle nyuiɖea? Alo èdi be yeanɔ aha ɖe? Ao, akpe. Àte ŋu akpe ɖe ŋutinye? Kple nu ka? Ne nàɖe abɔblanua kple nye ƒemika nam.

Esusua gɔme tɔ. Nèdi aɖe go dee tsa? Medo na nu kafi mlɔ na nyi. Ɔ, Ate ŋu akpe ɖe ŋutinya. nèdi aɖe go dee nyateƒea? Nu kae? Ɖe mekpɔ mama makpɔ oa? Ao. Ke ɖe, aleke míewɔna kafi dona míana nɔnɔewo gbɔ? Ɖe mídona wua? Mímedo mía nɔnɔewo gbɔ kpɔ o. Gake míeɖe mía nɔnɔewo ya ɖe? Ɛ̃, le se ŋu ko. Wow! Mekpɔ ɖetugbivi atsawala xoxo. Be mía, a, míanɔ be wòbu wò susu eye megate le ŋku ɖom nu dzi o. Ka dzi wò srɔ̃ɖeɖea dzi hã o, megaɖo ŋku o alo xɔsee. Menya be wò ya ɖe nède ŋgɔ le nuyawo katã me, vɔ gakea, ewu ŋku nam. Nye ŋutɔ mele egblɔ ge nɛ.

Nu ka le edzi le fia? Fifia, nɔvinyɔ ŋtsã gale asiwò. Wɔ abe gatsi dzi o, enu ma te eme be nàkpe ɖe ŋu ne míeva edzi. Ɛ, trɔ gbɔ. Medzi be nàde gɔme nam. Ɖo mahĩ seƒoƒo ƒo abi, alo ele vɔvɔm. Vɔvɔm aleke? Kpe ɖe ŋunye, abe leke mele egblɔm ene. Enɔ xɔse yi ɖe aƒeme egbea.

Atu. Hmm. Wòle ka yi nena la dzi. Yɔ. Xɔse, no gbɔnye. Ao, mekpɔ mɔ atɔ te ŋu le fi ya o. Nyawo. Tso. eyi ke me va aƒea mea, enu ƒu nɛ. Aƒenɔ dedzi. Edze tso gbe mema wòkɔ afi ni. Eyi ke aƒenɔ xɔse kple nɔvia seƒoƒowo va, awu nyui aɖeke mele woa si woado le aƒea me o. Aƒenɔ dedzi bia tso gbɔnye be mayi asukpui be xɔ makɔ yeƒe nudodowo gã nɛ. Eyi ke Aƒetɔ atso gbɔ ebia srɔ̃ ta megbe ne be le eƒe xɔ me. Enumake wòzɔ yi egbɔ zi ɖeka. Ah, ezɔ yi ɖe egbɔ zi ɖeka nenema koa? Meɖe ŋku ye, nye aƒetɔ. Akpalo. Nye aƒetɔ. Nuke gayi ɖe edzi ke? Eyi ke ŋu kea, Aƒenɔ Xɔse gblɔ nam be nyemete dalɔ̃ ezã katã o. Nye aƒetɔ, nyateƒe ne ekpe eƒe ŋkumea, anya be menɔa dzidzɔ me. Nye aƒetɔ, eye wòbiam bena fike yeate ŋu akpɔ woƒe piktsa lea? Eye mekɔ míaƒe albɔma kɔ nɛ.

Gakpe ɖe eŋua, eta le nye du, eye etse be maƒo nu na seƒoƒo hã. Taflatie sɔ gbɔ alea? Menye taflatsi ɖoɖo ya o, nyateƒe tom mele. Fifia, mese nu ke ta meɖo gɔme. Woƒe agbenɔnɔa, edze dzi nam. Nyemedi be mate ɖe edzi o.